Byddig dwi. Mae rhai pobl yn yng ngalw fi'n Boudica. Pobl eraill yn dweud mai y Boudicea ydw i. Ac ro'n i'n byw 2000 o flynyddoedd yn ôl. Bryd hynny, do na ddim Cymru, Lloegr, yr Alban. Roedd Prydain yn un wlad fawr Ac ro'n i'n byw yn dwyrain Lloegr, fi a fy llwyth, yr Iceni! Fi oedd brenhines yr Iceni, a Prostacws y gŵr oedd y brenin. Mi oedd gennym ni ddwy o ferched, ac oeddwn ni'n byw yn hapus ac yn heddychlon efo'n llwyth. Ond, bob hyn a hyn, oedd y Rhufeiniaid oedd yn dod o Rufain yn yr Eidal yn dod heibion i'r Celtiaid. A wel, oedd y Rhufeiniaid yn ein hatgoffa ni mai nhw oedd yn rhedeg ac yn rheoli rhan fwyaf o'r tir erbyn hyn, a ni'n galw ni'n gaethweision ac yn deud bod rhaid i ni wneud yn union fel oedden nhw'n ei ddeud. Deud gwir, oedden nhw'n ddipyn o fwlis. Ond, roedden ni'n byw yn gymharol heddychlon, heb ormod o stŵr gan y Rhufeiniaid. Nes, un diwrnod, yn anffodus, bu farw Prostacws. Gan adael fi a'r merched ar ein pen ein hunan. Ac er ein bod ni'n drist iawn, oedden ni hefyd yn teimlo'n lwcus ac yn ddiogel, achos roedd Prostacus wedi meddwl amdano ni, ac wedi deud ei fod o'n gadael hanner tir yr Eisini i fi a'r merched, a'r hanner arall i Nero y mae'r awdwr Rhufain. Ond wyddoch chi be? oedd Nero a'r Rhufeiniaid isio'r tir i gyd. A be wnaethon nhw pan wrthodais i? Gorchmynnodd Nero i fia'n merched gael ein clymu a'n chwipio, ein cywilyddio. O'n i'n gandryll. Ond Oedd rhaid i mi ddisgwyl am yng nghyfle i ddeall! Yn y cyfamser, mae'n stori ni'n gadael tir yr Iceni ac yn mynd i le o'r enw Mona, neu Ynys Môn fel sa chi'n ei ddeud heddiw 'ma. Yn Mona roedd y derwyddon yn byw. Ac roedden nhw'n teimlo just fel o'n i am y Rufeiniaid yma, yn fod o'n brwydro yn ei herbyn nhw efo bob awns o egni oedd ganddyn nhw. A tro yma, nath y derwyddon greu gymaint o drafferth i'r Rhufeiniaid. Nath Rhufain benderfynu gyrru byddin fawr o'i prif ddinas Prydeinig, Camulodunum, Y mona i sortio'r derwyddon 'ma allan unwaith ac am byth. A gan bod 'na filoedd o filwyr wedi gadael Camelot Unum am Ynys Môn, fo hynny'n golygu bod 'na ddim llawer ar ôl ym mhrif ddinas y Rhufeiniaid. Do'n a'm lot yna i'w gwarchod hi. Felly, dyma oedd yr amser perffaith i fi ddial ar y Rhufeiniaid ac ymosod ar Camalodunum a cychwyn gwrthryfel! Oh, ac oedd pobl yn cytuno efo fi. Nath yna lwyth arall o Geltiaid ymuno efo ni, a llwyth arall, a llwyth arall. Ni oedd y Celtiaid, oedden ni'n barod am waed Rhufeinig. Cwbl oedden ni angen oedd arweinydd. Ie. A fi gafodd y newis. Ges i gerbyd rhyfel anhygoel, wyddoch chi. Do, a digon o le arno fo i ni merched sefyll bob yn ochr i fi. Ni'n tair, tair o ferched yn arwain ein pobl i ryfel! Ond, cyn i ni'r Celtiaid fynd i ryfel, mi oeddan ni angen nerth i frwydro. Mi oeddan ni angen galw ar y dduwies Andraste! Ac ar ôl i ni addoli Andraste, roedd yn rhaid i ni ddarganfod pwy fydda'n ennill y frwydr. A'r ffordd oeddan ni'n gwneud hynny oedd drwy ddal sgwarnog a'i adael yn rhydd. O! Helo, Ysgwarnog! Os oedd Ysgwarnog yn mynd i'r chwith, mi fydden ni'r Celtiaid yn ennill y frwydr. Ond os fydde'r Sgwarnog yn mynd i'r dde, mi fydde'r Celtiaid yn colli. Ie, Sgwarnog? Ti'n barod? Mae di mynd i'r chwith. Mae'r Celtiaid yn mynd i ennill. O, oh, diolch i ti sgwarnog. Diolch am drase. Oh, Dylan, ffwrdd y ti. I ffwrdd â ni i camol o dwnnwm. Ymlaen â ni yn lleng o wrthryfelwyr, a bob un ohonon ni am waed y Rhufeiniaid. A da ni'n cyrraedd canol o Dwnnwm, dinas Mart, ac yng nghanol y ddinas, mi roedd yna deml enfawr, ac o flaen y deml, roedd yna gerflun. Dyn o'r enw Claudius, oedd y cerflun. Roedd Claudius yn gyn ymerawdwr ar Rhufain. Roedd o'n ewythr neu'n uncle i Nero. Claudius oedd y dyn oedd wedi dweud wrth y Rhufeiniaid ddod i Brydain yn y lle cyntaf. A'i fai o oedd popeth. Efo nwy o ferched wrth yn ochr i, gwyliais i efo gwên wrth i ni ddinistrio'r ddinas. Chwalwyd yr adeiladau yn ddarnau mân a llosgwyd y cyfan i'r llawr. Roedd Camulodunum yn wenfflam. Dim ond un peth oedd ar ôl. Clodius yn fan hyn. Symbol o bawb oedd wedi ceisio bwlio fy mhobl i. Symbol o'r creulondeb ddangoswyd at y merched i. Symbol o'r amharch ddangoswyd at ddymuniadau fy ngŵr. Maluriais i'r cerflun o Clodiws yn ddarnau mân. Ac ew! Oedd o'n teimlo'n dda! Yn amlaen, ymlaen â ni! Doedd dinistrio Camelodon hwn ddim yn ddigon i ffwrdd â ni i ddinas o'r enw Londonium, neu Llundan, fel sa chi'n ei ddeud heddiw 'ma. Ond tra bod Londonium yn ganolfan bwysig i'r Rhufeiniaid, doedd hi ddim yn brifddinas bryd hynny, cofiwch. Ond ta waeth, Cyn i ni frwydro, mi rydyn ni angen addoli Andraste! O! Helo, Sgwarnog! Ti'n iawn? Tere! Nawr te, os oedd y Sgwarnog yn mynd i'r chwith, mi oedden ni'r Celtiaid yn ennill. Ie, Sgwarnog? Ond os fydde'r Ysgwernog yn mynd i'r dde, mi fydda'r Celtiaid yn colli. Ffwrdd ati, Ysgwernog. Mae di mynd i'r chwith. Da ni'n mynd i ennill eto. O, diolch i ti, Sgwernog. Diolch i chi, Andraste. Medi! Ffwrdd â ti! I ffwrdd â ni i Londonium! Ond wyddoch chi be ddigwyddodd tro ma? Cyn i ni'r Celtiaid hyd yn oed gyrraedd Londonium, daeth negas wrth y Rhufeiniaid oedd yn byw yno iddyn nhw ddianc, rhedeg i ffwrdd, mynd i le saff, yn hytrach na aros i'n gwynebu ni'r Celtiaid. Hmm. Be fedra i ddeud? Yn amlwg, roedd y Rhufeiniaid yn ormod o gachgwn i'n gwynebu ni. A fel a ma bwlis de, pan da chi'n sefyll i fyny wrthyn nhw. Dinistrwyd Londoniwm yn llwyr. Roedd hon yn fuddugoliaeth arall i ni'r Celtiaid. O, da ni mor hapus! Oedd o'n teimlo fel ein bod ni wedi cael cyntaf yn yr Eisteddfod Genedlaethol! A sut oeddwn ni'n ddathlu? Wel, dyn nhw'n cael parti, siŵr! Rwan, doedd partis ni'r Celtiaid ddim yn debyg iawn i'ch partis chi. Mi fydda ni yn yfad medd a mi fysa yna fochyn mawr yn rhostio dros danllwyth o dan a mi o'na ddawnsio a canu a chwerthin am oriau. Ond oedd hwn yn barti arbennig iawn. Felly nathon ni ddathlu am wythnos. Do! Wythnos gyfan o barti! Ond, wel, wrth edrych nôl ar bethau, falla bod cael parti am wythnos gyfan pan fo ni dal yng nghanol rhyfel di bod fy mryn bach yn wirion. Achos da chi'n gweld, Rhoddodd yr wythnos 'na amser i'r Rhufeiniaid. Amser iddyn nhw gynllwynio a thrafod a cynllunio. Amser iddyn nhw yrru negesydd yr holl ffordd i'r fyddin fawr yn Mona. Cyrhaeddodd y negesydd ac egluro i'r fyddin fawr bod Camulodunum ac Londonium wedi dinistrio'n llwyr Mi roedd rhaid iddyn nhw ddychwelyd yn syth at weddill y Rhufeiniaid. Ond doedd hyn ddim cyn i'r fyddin fawr ddinistrio popeth yn Mona a lladd rhan fwyaf o dderwyddon Ynys Môn. Roedd hon yn fuddugoliaeth i'r Rhufeiniaid. Oedden ni bron iawn yn medru clywed y Rhufeiniaid yn dod tuag ato ni. Mi oedden ni'n barod amdanyn nhw. A da chi'n gwybod be? Do'n ni'm yn poeni gormod. Na! Achos erbyn hyn, am bob un milwr Rhufeinig, Mi oedd yna chwech Celt! Ie, chwech Celt yn erbyn bob un Rhufeiniwr! Sut yn y byd oedden nhw'n mynd i'n trechu ni? Helo, sgwarnog! Na'r te. Os fydde'r sgwarnog yn mynd i'r chwith, da ni'r Celtiaid yn ennill. Ond os ydy'r sgwarnog yn mynd i'r dde, mi fydd y Celtiaid yn colli. Ie, sgwarnog? Pan ti'n barod, sgwarnog. Dwi mynd i'r dde.

Mae 'na chwech ohonan ni'r Celtiaid yn erbyn bob un Rhufeiniwr. A 'da ni'r Celtiaid, 'da ni'n brwydro dros ein cartrefi am ein gwlad. O, dwi'n siŵr nawn ni i'w curo nhw i ffwrdd â ni i ryfel! Sefais i o flaen y Celtiaid ac o'n i mor falch ohonyn nhw. Ar ochr arall y tir, roedd y Rhufeiniaid yn disgwyl. Ac yn eu harwain nhw, roedd milwr o'r enw Suetonius. O, hen griw slei oedd y Rhufeiniaid, chi. Oedden nhw'n treulio llawer o amser yn meddwl am dactegau ac yn cynllunio. Ac roedd y frwydr yma'n wahanol i Camalodunum a Londonium. Roedd y sgwarnog yn iawn. Roedd y frwydr wedi cholli a rhufeiniaid wedi ennill y tir. Doedd na ddim ond un peth ar ôl i'w wneud. Dianc! Ie, yeah, i ffwrdd â fi o faes y gad, ond dwi'n eisiau chi feddwl mod i wedi dianc oherwydd mod i ofn. Honna! Nes i redeg i ffwrdd a mai fi oedd y Rhufeiniaid isio go iawn. Fi oedd arweinydd y Celtiaid, arweinydd yr Iceni, arweinydd y gwrthryfel! Mi fysa fy nal i a gwneud esiampl allan ohona i, yng nghaeth weisio i, mynd â fi i Rufain! Sa hynny wedi rhoi pleser mawr i'r Rhufeiniaid. Do'n i ddim am wneud hynny. O na! Roedd gen i gynllun. Un fuddugoliaeth olaf. Cymryd gwenwyn a lladd fy hun. I rwystro'r rhufeiniaid rhag yn lladd i. A dyna oedd yn niwedd i. Ond eto, dros 2,000 o flynyddoedd, ers pan o'n i'n byw, mae pobl 'di deud yn stori fi, wedi rhannu fy hanes i, ac wedi cofio fy enw i. A mi ydych chi'n clywed yn enw fi'n amlach na dych chi'n sylweddoli, achos mae'n enw fi yn gysylltiedig efo brwydr, buddugoliaeth, buddug oliaeth. Felly, tro nesa fydd tîm rygbi Cymru yn ennill gêm, neu'r parti cyd-adrodd yn ennill yn yr Eisteddfod, newch chi glywed y gair 'buddugoliaeth'. Meddyliwch amdana i. Buddug.